Selamat malam begulai ngaku ini maneng.

Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepit mimit enda masai ke nadai. Nyadi baka ke malam tu uchu ini deka nampung jerita Sarawak Buda Sekaut kitai tusun ke tiga. Nyadi empai lama ini ngelengka ke jerita sida mutik Askaban ba senentang indu ke tawa majak semak sari nya uchu. Enda ibuh mayuh gerinik uchu kitai nampung jerita sida tiga iya tu. Munyi indu ke ketawa majek semek. Kemantit bajai bedau ga enggai idup. Amat chukup ga kemantit tudah bajai nyekau kita uchu. Maya orang beguna ke iya maya nya ga iya meraya. Enti ini uchu udah lama kemantit nyeterengkah ba ujung bilik din tempalung ke ini Begulai enggau sida pun pisang. Jerak iya. Enda liat ati ne Uchau. Meda utai bangat ngai nyadi baka nya. Ada rampas mutik kayu ujan nyala ari jari bajai. Dia deh tudah tuai mutik ada belanda ko kita Uchau ngelawa tembung tugung ngunggun api ti enda bangat jauh ari sida mua ke tebing ai. Mutik enda lalu ngelawa langkau arau sida iya. Iya tu tadi mengkang bejagang ngimbai bara api nyada ke leka peransang. Tembu Mutik nyada ke leka peransang. Baru meh tudah Tuai Mutik tu tadi bejalai begadai-gadai, datai tudah Tuai Be Langkau. Bakih iya bajai enggau Kenawang, duduk deh dugau benung gegetak. Nanya tudah Tuai Mutik. Iya lapa seduai gegetak maung? Pia ku Mutik uchau. Lama bakih iya dua iko nya enda nyaut. Meda baka nya mutik ngalik kediri ba palan iya empu. Alit ati tudah mutik ko kita uchup meda bakih iya dua iko nya baka empelekung mabuk ambuh baka empelasik mabuk keruh. Nyau pengelama baru kena wayang bejako. Ba atas pala deh utai bauh buak tadai maung. Buak iya aja berupai peda aku baka deka nerekam deh. Tang nikau baru iya lalu lesap nadai deh peda agi. Ninga munyi nya uchu, ada melening meh mata tudah tuai mutik baka unggu sintak panyuk. Bajai mengkang enda munyi. Lama diri sida sebuat ngai tinduk. Nyau pemuas iya lelap diri ga sida tiga sebuat. Tau beringkas tawas. Bala budak sekaut lalu nyikap diri ngelawa siti endua ba pelilih menua Sibau. Nyadi jaku kemaya hari diatu Sibu chau. Datai ba palan nya tadi, sida mutik diajar siku Kapten bansa Ribai ngena senapit Rifle Ilfield Nombor Lima MK lima. Senapang rimpung Kelasai apik ku Sadau Bajai Uchau. Bisi mega berajar ngena senapang patah baka Mudia Stebian enggau BSA. Enda lama bala budak Scout rengat keterubah training Uchau. Enda bulih tiga hari aja laban nyau ka serampu sida Sekayu ai Batang Rajang bangsa Iban. Mimit aja bangsa Dayak bukai. Kitai ga sama bela nemu uchu. Enda ibuh deh ajar sida ake ini kitai munya leman dalam babas kampung puang. Penembu bebagi leman macham ungkup sebengkah-sebengkah pelatun, seksen enggau kompeni. Sida mutih dibai ngagai kenawit baru. lalu mudik ngagai Nanga Machan. Empat buah perau sida mutik betangkan betunda udi. Nyau ka silau baru sida mutik datai ba pos buda sekaut ba Nanga Machan ai Kenawit. Datai ba Langkau Kimis, sida sebuat pen belelak ne lama sebedau nurun kai Machan mandi lemai. Tembu semua ngintu diri lemai nya, sida mutik pen indu kedai-kedai uchu. Kerus mengat sida sebuat tinduk jenak malam nya. Pagi siti, sida mutik nerima langgur pengawa ungkup platoon, seksyen enggau kompeni di Rempu. Seninjik bendar ga ku kita uchup mutik kenawang enggau bajai ba kompeni lumur tiga. Enda pamar sida tiga iya tu tadi. Kompeni lumur tiga bisi lima iku buda sekaut. Siku orang ari Machan empu lalu siku agi bakih sida iya ari Pui. Endu ti diagih orang ngagai kompeni lumur tiga iya nya matau jalai mintas seradik Ulu Kenawit melunggang ke sepiak iya nya seradik ai Pui udah nya melunggang baru ke sepiak. Ngelawa ulu ngemah. Berundang radi aja meh pengawa sida mutik ku kita ucau. Kompeni bukai mega bisi tanggung pengawa diri empu. Udah dibagi sitak ngi diri empu. Enda beakal pangan diri. Tembu baum pagi nya, bala budak sekaut pen bekejang nepan perau diri empu. Sida mutik tubuh lima ngulu wai ke nawit. Orang machan empu deriba muto sida sebuat. Orang ari machan nya benama Rumpang. Nama karung aja nya ucho lalu siku da agi bakih sida iya ari pui benama Remang. Mutik ke nawang bajai Rumpang enggau Remang semina nama karung sida iya aja ucho. Maya ke mudik ai ke Nawit, mata sida sebuat enda ngetu merening kiba Kanan enggau puchuk kayu nyangka bisi bala munsuh. Bala munsuh rambau maya nya ku kita uchuh iya nya raban keminis ari parti PKKU iya nya Parti Komunis Kalimantan Utara. Bisi mega peranak menua Sarawak empu ti nyukung bala keminis pia mega lalu nyadi keminis ngelaban perintah menua. Datai ba siti. Pati sungai agih endur sida mutik ngetu. Rumpang penyelum mutu iya. Perau sida sebuat pen tama pati sungai begadai-gadai. Jam maya nya nyau udah tengah hari raya ku kita uchu. Langit dipeda tampak bebendang nadai penyangkai. Agih pengawa gerup sida mutik iya nya ngulu pati ai sungai mit mua ari kiba mudik ai ke Nawit. Nyidi bala munsuh nyangka sida iya bisi tekelambang singkang ilik ai nya. Sida lima pen berengkah bejalai begadai-gadai. Rumpang orang ti bempu menua dulu ngulurka gerup sida lalu ditangkanka Mutik, Remang, Kenawang sereta Bajai bejalai ke penudi sekali. Jam maya nya nyau semak tengah hari. Pejalai nyidik munsuh ukai nya baka pejalai kitai ke nurun ke pasar malam genyah-genyah iya ucau. Sesingkang dua anak kaki. Gegining ga leka mata merening utai. Pemuas ke gining-gining. Bejalai begadai-gadai. Sida sebuat nuntung ba ai ung siti naka iya pemanah ke mutik ucau. Enti bala nembiak pinik ba ai ung bepanjua nya ucau. Bisi ari bala sekeda iya enggai pulai. Maya sida iya nuntung ba ai uung nya, Muti iya mai sida sebuat ngintu diri dulu sebedau nyambung pejalai baru. Barang iya meh maung pia kerumpang ti tuai agi ke sida. Tembu ngintu diri sida sebuat pen mupuk nyambung pejalai baru nangika ari nyau malam. Kira takah setanjung meh ari ai uong nya tadai. Gerup sida mutik meda bisi beka urang nurun ari tanah kiba ngelayang ai lalu niki genting tanah kanan melunggang ke ai ke nawit. Tang bekau nya udah lama kira udah bemalam. Reti nya beka urang nya mansa siang ari kemari. Kitai ngipak ditau. Engkau bala ke minis tau nikal baru. Pia ko Rumpang ngerah bala baki aya. Sida lima nikal baru ke ilik lalu niki tebing pipi mengkilik ai lalu belalai ba keruang lebak. Bela dia meh sida sebuat iya. Ngipa bala munsuh nyangka sida bisi nikal baru. Jam maya nya nyau semak pukul dua pia meh. kenu ku Mutik Ucho. Semina rumpang enggau remang aja ke bisi jam maya nya. Enti kitai niti genting bekau tujah bala munsuh nya, kitai deka melunggang ngagai ai pui enti kitai nitihka bekau sida nya niti genting muat ari kanan melunggangka ai ke nawit kitai. Pia ko Rumpang madah ngagai bala bakih iya. Bala bukai nadai munyi semina ngau kaja. Enti enda salah ingat aku, genting tu bumbus ari ulu nanga bilat ai pue, pia ko Remang bejako ari belakang. Nyamuk kerengit enda ibuh tanya nya uchu. Kembai pending sida sebuat pajuh kerengit. Kerik-kerik ngeli sida sebuat gidan ngenat kediri pajuh kerengit ngau nyamuk. Ukai tau ngidup ke api ko kita uco. Tat baka nya aja meh nya uco. Asai ke dedaing besi mansau pending engkah ke kerengit. Betipas aja meh sida sebuat. Baik ga nya enda bakal pangan diri. Bela asai nya neh uco. Nyau kelama nganti ari pe nyau deka silau. Kati gaya kitai tau pia ko rumpang nanya penemu bala bukai mengkang amai kitai tau mulai kediri. Nganti ari petang sekali kitai undur pulai kili pia ko mutik. Bala bukai ngau aja pemai mutik sedoi rumpang. Benung sida sebuat berandau betelai dia deh rumpang nawih tanan bau mutik. Peda deh maung. Sapa nyin? Piak ke rumpang madah ngagai Mutik. Ninga munyi nya, Mutik pen nguing. Piak mega remang bajai enggau Kenawang sama bela nyenguk ari dalam keruang lebak utai ti ditunjuk ke rumpang. Peda sida sebuat iya, bisi tiga iku anak mit telanyai geganjang nadai ngena baju tanchut. Pemesai anak mit nya urung iya Lima taun pia, tang meh utai ti nyelai. Pejalai ande mit tiga iku nya chukup ngelaju tanjun-tanjun aja baka pejalai orang besai tuai. Baka pejalai mutik niti pasal ke Nawit. Taja ari nyau silau tang agi ulih dipeda nyengenda sida nembiak tiga iku nya bejalai ari tanah kanan niti genting bekau munsuh bejalai tunga ke kiba. Tang meh enda mukai-mukai. Sepengudah nembiak tiga iku nya bela udah ngindik ai sungai Meraka ke seberai, tiga iku anembiak nya tak lalu lesap nadai dipeda semengat agi. Sama bela melenang magang mata sida mutik sekaban beperening pangan diri. Lama sida sebuat iya enda bejaku enggau sama diri. Nyau kelama ari penudah petang raya jam tujuh lemai baka nya. Beh, mupuk meh kitai. Kelai dulu endua tubuh mit. Pia ku Mutik ngasuh Rumpang nanda bekau jalai munsuh nya ngambi bala pemesai ba pus Nanga Machan ngatur tunga kuing bala buda Scout. Tembu semua, sida pen lalu mupuk mulai kediri ngagai nanga sungai ngelawa perau. Mutik dulu, Rumpang Nangka nia udah nya Bajai, Remang lalu Kenawang pemadu dudi sekali. Tang meh enda mukai-mukai, lebuh ti deka datai ba Ai Ong, dinga sida sebuat ada bedegum bandir kayu tunga ari tanah kiba Serta kanan betimau-timau. Nya iya bulih. Pia ku Mutik seraya iya ke ngetu. Bala bukai mega sama ngetu nangkan ke iya. Uji kitai sebuat bela murus bulu betih diri empu. Pia ku Mutik ngerah bala bakih iya. Bala bakih Mutik nadai mayuh jaku nurut aja utai ku Mutik. Sida sebuat bela niki ke emperan lalu murus bulu betih diri. Peda enda lama udah nya. Makin lama makin jauh munyi orang mangkung bandil. Nyau ke lama nadai agi ke didinga sida mutik sekaban. Nyadi ucuk, naka tu aja cherita budak sekaut tusun ti ketiga kitai ucuk. Ila ini nampung yang baru, enda agi belala kitai ucuk.